chatozobva kamari kedrink sha zvakazoitika aiwa unoona chi problem yako iyoka andifanira kuti ndoita key access padin pako iyoka
yatombodya hangu kabhanana usatoti yarawa zvavakandiita zvakatondidhakaunotombondipiwo kamari dzamaipi dzamakapiswa nadzo andokupoetingausabhuru
mdhara kuziva zvandindakaita here zvihombe zvati tikavhura wandizoti bhuru unofunga kuti ndaranda ayo nokupoka akatindu last kekuwedzera ruchiko kwekuwedzera pamusika because hmm? pamusika apa pana mafruits akawanda ka hmm. saka nokupoka tindu uenda rini kunohodha uku ah next week monday saka ndokupa tindu ari kuti ndiwakatoita kava kuti zviite padenje topona itodedza yokoza wangu Ah, yauneti haiiti and Sorry Ngoni.
Ko yawe ndanzoti wakatizwa futi neboys kaye. Ah, iwe boys racho rinenge richingonditi hanzi hey chichi Ngoni hanzi. wete uchingwara wewe. Hanzi hembe dzangu last time ndakazorambira kapa masvika iri ndakapfeka boots. Asi hangoni.
Hona mapusi kana ndakapfeka ka. Ngoni. Wonditi hanzi ndoramba ndinemi vakadai hayi usadaro sha. But haudaro hawo. Ah Ngoni. Oh ona.

Ndonyaya yacho. Ndara sene nazvo. Hapana pamusana mbokoko kana mbofona bo. Fona chi unofona pana padini pako here vanhu nekuti ipa anika bebe kanyuwa nika chedza. Plus wona chi paka bebe kai ke futi. Chi ndakudya ka wona. Ha ah, ndikutokutauri. Ndara mwana wese mwe ngoni mukudya. Ka bebe yaka katowira zvezo zvimbano. Ende kari kutojikira wangu. Totaurira. Ah. Ko family.

aita sei musiri wemwe wedu mwana ambodyawo mba unoona pane zvekuti kana unzwa mhanya nemwana nditi zvekuti ukanzwaona x wako akuzodyiwa nenwe tsaka iwakudzikisira levo ini wabike ri mdini mako maemfani emfani emfani haewa akungopinde kana emfani
Tati Queen. Hello, Fundis. Ah, my daughter, uri right. Ndiri right ko kusawanikwa kumunamato wemanheru nezuro. Iye habhizi yacho mawani mufundisi. Wane nguva kubva last week handinombokuona. Iye hama wani mufundisi. Iyi poto uchisvika uchechi pedzisira kuuya uchechi yange ichiko Sunday yacho ndakuikanganwa anoinded Sunday yeah. Yakatendoka musikana wakauya naye uya uya. Ho chiedza.
Ya kusazoziva zita rake ari right here.
okay okay okay anozombowanikwawo ah, futi kuchechi zvakare
hakuda uyedutsa mwana wesangano handi unozviona
eh, ngaapota achisvika kakumunamato kuofisi uko eh, Yaa anouya ngirozi dzinenge dzinaye my daughter usatye. Isusu hamusati mambotideedza kumaofisi uko mfundisi. Kwamunotambira kurima uku mwana wangu. Ewe maudoti tindoutswa every day at least tikatanga newanyu wanhu achangopindawo. Ewe mfundisi hatingapikisane nemunhu waMwari. Handiti unomuudza kuti ndiri kumutsvaga baba vari kukutsvaga. Tichasvitsa shoko. Okay, urare zvakanaka unamati. Thank you. All right. Chichi. Chichi baby. What's up my guy? I'm good.
Oh. How are you? Ah, I'm okay. Busy kane ma plates ayo mwangu. Yeah, ngoita mabasa emumba shamani. Pakatoipa. Hayi sita tobva tapedza basa padini ka. Taura zvako sha. Ah, wangu.

so vatanzi uye kuofisi uku vari tokuda kuofisi uku vakaratidzwa pamweya ne one day ah, kuratidzwa kunomboita mazuva here nhai wangu aiwa ah, ah, vanonono iwe ne one day iro riri then iwo wati zvakamboitika kwauri

sanakidze asi zvingoitika ni one day then watoratidzwa something pamwe iwe iwe iwe ndipedze kuita maplace angu shandisa ndabatwa nestress ayanachiedza pese maplace aya tokuperekedzoko ya okay okay saka hanzi vari dondonari

mainini vemunhu bamukuru vangu kuri sei murikuita sei venyama mainini ka ndangofunga kuti maoko emunhu ari kunamata ndoiga akabatana Bata nairo. Ah, mai nini muriko. Wani munhu akakunda sisi vake kunaka. Kwaaviri. Eh, mai nini ka. Eh? Ndichatotaura nemavhenda isu mudziro mko. Nzira yamunofambira imibiswe musika kozi dzinonzwa nekudona. Mawana. Baba mamwe nasibakuru.